Salam Ataş Gaýyp ogly Sekiz FM-e hoş geldiň. Bu gün nesip bolsa ene dilimiz barada gürleşeris. We gysgaça özüňi tanyşdyryp bilersiňmi? Bor bolýa. Ilki bilen meni çagyranyň üçin köp sag bolsun aýdýan. şu gepleşige. Men özüm hakda aýtsam, adym Ataş, ýani YouTube-daky adym Ataş Gaýyp ogly, hakyky adym Ýagşymyrat, atamyň ady goýlany üçin. Özüm Daşoguzdan, Daşoguzyň Ýylaly etrabyndan. Ýaşym otuz bir. Häzir Türkiýe Istanbulda okap ýörün, dil ugrundan. Ikinji Uniwersiteti men başga ugurdan okadym. Häzir dilçiligi okap ýörün. Lingwistikany. Hem YouTubda öz kanalym bar. Şo türki diller hakynda köplenç wideo düşürip goýýan. Şoň ýaly aýtjak bolýan. Gowy. Indi Daşoguzdan we Türkmenistanyň köp ýerlerinden adamlar bilen gürleşmek meň üçin gyzykly. Sebäbi men Daşoguza gidip görmedim we Türkmenistanyň başga obalaryna gidip görmedim entäk. Her ýerden adam bilen gürleşesim gelýän we meň üçin gyzykly şu gürrüň nesip bolsa. Bu gün indi ene dili diýdik. Ene dilindäki Türkmen dilindäki şiweler barada gürleşeli diýdik we bir başyndan başlabereli. Bolýa, türkmen dil bizdäki kemçilikler diýmäýin-de, köp adam bilmeýär şiweler hakynda köp zat. Sebäbi resmi, biziň resmi edebi dilimiz teke we ýomut dialektlerine esas alnyp çykan edebi dil. Ýöne ondan şiweleriň hem köp sözleri bar edebi dilde. Şiweleriň iň gowy tarapy edebi dile goşýan baýlygy, söz baýlygy. Hemme adamlar şu wagt bizde bir problema bar. öz şibesinde gürlemäne çekinýärler. Şony, şony aýtjak bolýan men. Şu şony täzeden ýene oýandyrmaly da biz her kim öz şibesinde geplese gürlese has gowy bolar diýip pikir edýän. Sebäbi soň ýene hiç kim gürlemese o şibeler ýitip gitýär. ýitse-de gowy bolmaz diýip pikir etýän. Mysal üçin, edebi dile, edebi dilde, türkmen edebi dilinde öýüň iň ýokarky ýokarsyna näme diýilýär? Mysal üçin, krişa orsça. Depe, üst, üst tarap. O, şu edebi dile Mysal üçin Daşoguzda şoňa üçek diýilýär. Üçek. Ha, üçek. Jaýyň üçegi. Hawa. Hawa. Şo dialektlerden alnan söz soň edebi dile goşuldy. Hemme şiwe diýok. Yani şo şoň ýa gowy taraplary bar-da şiweleriň. Hawa. Şoň üçin hiç kim e, öz şiwesi ýa-da gepleşigi dialekti bilen e, gürlände utanmaly däl, çekinmeli däl. Mysal üçin, başga ýerlerde, başga ýerlerde, Türkiýede bolsun, başga ýerlerde şähere gelip, öz şiwesinde gürlände gaýtam gowy görýärler. Ýa da üstünden gülmek, kem, e, kemsitmek, oňa zat ýok. Men şol bizde-de şoň ýaly bolsa gowy bolar diýen. Hawa, düýn meselem şu gürrüňi eçegimiz bilen soň Google-da biraz gözledim. Esasy türk dilleri çykdy. Şu wagtky Türkiýe döwletindäki içindäki illeriň şiweleri çykdy esasy öňüme. Soň gaty köp şiweler bar eken. Meselem, Trakiýa diýýär, Türkiýäň Ege bölegi bar. Karadeniz bölegi bar, soň seredýäň welin, hersi süýji bir hili, hersiniň öz tagamy bar. Biziň Türkmenistanda-da, meselem, Türkmenabat tarapda, Mary tarapda, hatda men özüm Mary welaýatly, Mary welaýatda doguldym, Mary şäherde doguldym. Biziň öz Mary welaýatyň içinde-de bir giden şiweler bar. Obalaryň şiweleri bar, etraplaryň şiweleri bar. Soň hersi bir baýlyk diýip pikir edýän men. Hawa, dogry, dogry. Türkmen bir bir kanal bar, türkmen kanal. Garagum post diýip gördüňizmi şony? Ýok. Şu taýda bir oglan, türkmen oglan Bir wideo etdi türkmen şiweleri diýip. Şony görüň ýaman gowy kanal hem şo pikirem gowy. Özi bilen hem tanyşdym. Nesip etse ýene geljekde şu şiweler hakynda ýene bir wideo çykarjak bolýar bilelikde. Bir gülkünjiräk bir zatmy? Owa, owa. Hawa, maňa ugradypdylar. Edil ýöne Instagramda ugradypdylar maňa. Bir tanaýanym, soň biraz gülki, gülküli bir zat. Iň soňunda ýöne gowy ýere baglaýar, agzybirlige baglaýar. Görüpdim awa. Şo şoň ýaly wideolar kän çykarsak, şu zat geçip bolýar, şu problemany geçip bolýar. Elbetde. Hatda şiweler, meselem, eee, mekan, öz doglan ýeri, ýerini hem tanadýar, meselem, Hawa. eee, Balkandan gelýän balkanly adamyň, balkanly şahsyýetiň, eee, şo, şo ýerden gelýändigini düşünip bolýar, şiweli gürlän ýagdaýynda. Hawa, hawa. Ee, men misal üçin kän gyzyklananym üçin e, kim bir türkmençe üýtgeşik şiwede gülän wagty men bilýän niredigini. Hemmesini bilmesem hem bir 80% e, 80 göterim bilýän şon. Misal üçin Marin e, niresinden siz? Mary şäherde. Şäherden. Mary şäheri we teke gep, teke dialekt ikä bölünýär. Ahal we Mary. Sizde-de tapawutlar bar. Hawa, hawa. Aha, hawa. Ä, Mysal üçin, sizde goçak sözi bar. Hawa. Hawa, Bize aha, gülünýän ýok. sözleň biri Hawa, hawa. goçak. Soň, ä, hem g harplary aýdylyşam üýtgeşik. Aşgabat, ä, Ahala görä, maryňky. Mysal üçin, goçok diýen wagtdan belli bolýar. G, g diýip aýdýar, goçok. G harp basyp aýdylýar. Hawa, hawa. Aşgabatda, Ahalda üýtgeşigräk. Hem sizde ýol atan tarapda saryklar bar, tagta bazar. Olaryň kam o gelor gidor. Hawa. Gelor gidor. Hawa, Türkiýedäki käbir şiwelere meňzeýär şu hem. Lebapda da ärsarlar bar. Gelýor gidýor diýýär. Hawa. Balkanda-da we Daşoguzda ýomutlar ikä bölünýär. Günbatar Balkan ýomutlary hem biziň demirgazyk ýomutlary. Olaryň arasynda tapawut bar. Meňzeşlikler hem bar. Mysal üçin, Türkmenistanyň her ýerde ylgamak sözi üýtgeşik aýdylýar. Her ýerde. Hawa. Ahalmarada ylgamak Ylgama saryklapmy näme ony ýadymda ýok şu an. Bizde Daşoguzda ýüwürmek diýilýär. Ýüwürmek hawa. Hawa. Balkanda ýortmak diýdi. Ýüwürmek, ýort, çapmak diýenem bar Lebapda. Çapmak. Ýa şoňa zatlary bil, hemme bilse, zatlary gowy bolýar hem söz baýlygymyz bolýar özüm. Hawa, hawa. Men, eee, Nýu-Ýorkda bir türkmenabatly oglan bilen ýaşadym biraz wagt. Soň daşarda ylgap geldim. Biraz saglygyma seredeýin diýip bolýyn. Ýürik geldiňmi diýdi maňa meselem. Bilemok-da. Ýürik geldim. Ýok, ylgap geldim diýen. Ýürik geldiňmi diýýär. Ýürik näme diýdim, o şo ylgamak diýip aýtdy-da. Hawa, bizde atlara Gowurlga ýanaklara ýüwrük atlar diýilýär. Hawa, hawa. Bu şondan gelýär, ýüwürmekden gelýär şu. Hawa, ýöremekden gelýär asly. Asly hawa ýöremek. Hmm. Şu ýöremek işliginden dören hemmesi gelýär, gidýär hem şondan gelýär, gidýär. Şu aslynda ýurt, ha sözüň bölüm başla. Ya şu biziň e, goşulma bar, gelýär, gelýär, gelor, şu ýöremek de gelýär.

Hä pdf görnüşi bar. Belki şondan käbir e, içinden e, käbir sahypalary okap indiki podcastlarymyzda gürleşip bileris. Ya, Üç bolýar, bolýar. zatlar görýän-de men käwagt okap, Dogry. açyp okamda. Gaty gowy bolar o. Gowy kitap. Yani o şu- şo hem bizde şony okasalar Türkmen diliniň bizde kän gyzyklanmaýarlar sözüň köki näme ýene näme diýip. Şoň ýaly kitaplary tanatsak aýtsak belki adamlar has gyzyklanyp başlar. Hawa, belki türkmen sözleriniň hakyky türkmençe söz haýsy ýa-da alynma söz haýsy kän bilinmeýär bizde. Hawa. Öwrenmeli zadymyz gaty köp intäk. Hawa gaty köp hemmämiziňem. Belki şeýle öz bilişimizden açar indik şun ýaly gürleşip gürleşip. Belki şul ugurda başgada iş edýän oglanlarymyz gyzlarymyz bar bolsa olaram çagyraly Türkmen dilinde iş edýänler. Men bir biri bilen tanyşypdym şu aý ady ýadyma çonok belki onam tapyp bilsem tapaýyn olam türkmen dilinde bärde master işlerini edipdi meň bilýänim. Hum. Bolýar. Belki onam tapyp bilsem maňa bir kitap beripdi gol çekip. Özi bir kitaby terjime edipdir. Indi başga şiwelerde nämeler gürleşip bileris? Şiweler hmm, şiwelerde mysal üçin Türkmen dilinde s we z harpy peltek aýdylýar. Sag ol. Edebi dilde, ýani köp şiwelerde şoň ýaly. Ýöne peltek aýtmaýanlar hem bar şoň. Sag ol. Ýani türkmen dilinde iki e, dialektik bölen wagtlary toparlara şu s z harpy peltek aýdýanlar we aýtmaýanlar diýip bölýän bar. türkmen diliniň dialektlerini, gepleşiklerini. Türkmen bir eger türkmençe gürlän wagty s we z harp peltek aýtmasa, o türkmen däl diýmegem ýalňyş. Gaty ýalňyş. Hawa, ýani Özbegistan, Täjigistan, Owganystanda ýaşaýan türkmenler bar. Şolaryň hemmesi peltek aýtmaýar. Nawa. Türk türki dillerde özi diňe türkmen dilinde bar peltek. Pelteklik. E diňe däl, başlan başki başkirlerde de bar. E Russiýadaky başkir türk milleti bar, türki. Şolarda da S we Z harplar peltek aýdylýar we türkmen dilinde. Hawa. Men olar bilen tanyşyp gördüm. Olaram türkmen, ýöne başgaçarak, olaryňam başga şiweleri bar. Eýýäm, meselem, özbek türkmenleri bilen gürleşip gördüm. Owgan türkmenleri bilen bärde-de aragatnaşyk gurýanlarym bar. Eýran türkmenleri bar. Hersiniňki üýtgeşik. Hawa. Belki olardanam adamlar çagyrarys nesip bolsa. Herimiz meselem üýtgeşik şiwelerde gürleşeli şeýle. Hawa. Bir topragyň adamlary ýöne üýtgeşik tagamda. Hawa. Men häzir Daşoguzda Daşoguz biriniň Daşoguzdan bolandygyny bilmek üçin şu işlikleri aýdan wagty belli bolýar men. Mysal üçin gelýän, gidýän diýilmeýär bizde. Gelýän, gidýän. Çalt çalt aýdylýar. Gelýän, gidýän, alýan. Şeýdip, Lebapda da bar oň ýaly diýýänler. Daşoguzda hem Horezm dilinde Horezm özbekçesi diýen bar. Horezm dil diýenem bar. Oň ýaly o dilde-de gürleýän bar. Daşoguzda kä bölünýär? 50 göterim türkmençe, 50 göterim Horezm dilinde gepleýär. Hawa. Soň näme ýa? Daşoguzda koreýler bar diýip bilýän. Koreýadan göçüp gelenler. Häzir, häzir gaty az, öň, öň köpdi. Hmm. Olarda nähili arassa türkmençe gürläp bilýärlermi ýa? Onlar, e, onlar orsça gepleýär. Orsça gürleýärler türkmençe. Hawa. Türkmençe bilýän hem bar, ýöne köpüsi orsça gepleýär. Mysal üçin şu ors Aýdyberiň, aýdyberiň. Sebäbi şol SSR-den SSR döwründe göçüp gelen adamlar bolan. Owa, owa. Owa. Häzir köpüsi ýa Gazagystana, ýa Russiýa gitdi. Ha. Gyzykly olaram. Owa. Men şu şiweler hakynda gürrüň et, etjek boldum siz bilen şu şu gürrüň edel diýenimiň sebäbi mysal üçin men YouTube wideolarynda da görensiňiz mysal üçin e, gazak, gyrgyz, özbek gardaşlarymyz bilen wideolarymyz bar. Her kim öz dilinde gepleýär, biz hem düşünip bilýäris, bilmeýärismi? Şony test etdik-de. No. Şo wagtda e, men olar düşünsin diýip ýuwaşrak we SVZ harplary kä wagt peltek, kä wagt peltek aýtmadym, kynrak bolar diýip olara. Şoňa hem e, kommentariýalarda, teswirlerde ýazýanlar bar, sen türkmençe bileňok. Ýene näme? Hä. Olar aýtdy. Bu o o taýdaky e, biziň maksadymyz başga zat. Sen ne hökman şo zatlary ýazmany. Men şoň ýaly adamlara da düşünmeýän. Soň şo e, Şoň üçin men hem kä wagt öz şiwämde wideolarda gürleýän. Şu Hawa, adamlar edebi Şu käbir adamlar edebi dil ýan edebi dil hem edebi dilde geplemeli diýip oýlaýanlar bar. Ýöne her kimiň öz şiwesi bar. Käbiri edebi dile dile bilmeýänler. Öz şiwesini gürleýär. Iň ýalňyş zat şu wagtky merkezi Aşgabat merkez bolup dur. Şo ýerdäki merkezi dile dil gürlemeli pikir etmeli dälmika diýýän. Iň esasy ýalňyşymyz şomyka diýýän. Iň esasy ýalňyş. Iň uly ýalňyş şo. Hawa. Häzir meselem Türkmenabatdaky biriniň Sen Aşgabatdaky ýaly gürlemesin islemegiň düýbünden ýalňyş. Hawa. Ýa-da eger eger bir telewideniýede çykyp bir zat etmeli bolsa, türkmen dili hakynda bütin dünýä üçin bir zat tanatjak bolsaň, onda edebi dilde gürlemeli. O dogry. Ýöne ýönekeý durmuşda e, adamlar bilen gepleşen wagtyň hökman däl ol. Men pikirimçe. Hawa. Indi belki kemsitmeler emma şoň üçin hem şon ýaly edilýän bolup biler. Hawa, hawa. Olam bar. Men üstün, sen üstün däl, ýa şon ýaly adamlaryň arasynda şon ýaly bir zat bolany üçin belki şon ýaly zatlar döreýändir. Ýaňky ýalňyş häsiýetler. Özüni kem tutmajak bolup bu ýaňky zat öz şiwesini ýitirýändir belki adamlar. Olaram bolýar. Şu hiç kim kemsitmesin, hiç kim üstünden gülmesin diýip Öz şiwesini ýatdan çykaranlaram bar. Şonam uly. Hawa. Nähili başga mowzuklary ele alyp bileris? Indi şiwelerem nesip bolsa has üstünde durup, has gowy maglumatlary tapyp bilsek, olar barada-da gürleşeris, nesip bolsa. Indiki wideolarda? Hawa, indiki wideolarda men, elbetde, ýene şiweler barada köp maglumat tapyp bilsek, olar barada gürleşeris. Belki, başga, eee, ýerlerdäki, başga ýurtlardaky, ýurt diýende, Türkmenistanyň öz içindäki ýurtlar, ýerlerdäki adamlar bilen bilelikde bir zat ederis we başga nähili mowzuklary ele alyp bileris? Eee, başga mowzuklar, eee, men, birinjiden-ä, Türkmen dili we taryhy türkmen milletiniň nirden nädip gelip çykyşy hakynda gürleşsek bolýar. Sebäbi bizde şu Orta Aziýada başlady. Häzirki ýaşap ýören ýerimizde taryh başlan ýaly pikir edýänler bar. Ondan ondan öňem bar. Islam dininden öňki, musulmançylykdan öňki taryhymyz bar. Göktürkler, Göktürkler, Oguzlar şo hakda gürleşsek hem bolar. Gowy, taryh hem gowy. Ýanki köp zada şu wagtky ara çägimiz bilen seretmelem kadýan. Şu wagtky ýurtlaryň ara çägi ýanki soňky 100 ýylda döredilen zatlar. Owa. Ondan hem başgaça bir zatlar bolan. Ondan öň Orta Aziýa köplenç diňe türkmenleri däl, özbek, gazak, gyrgyz hemmesi şu hemme zat Orta Aziýada başlady diýip pikir etýär. E, türki milletler o e, günorta Sibirden gaýtdy. Häzirki Mongoliýanyň töwerekleri. 8, 9, 10-njy asyrda Orta Aziýa göçüp başladylar. Şu wagtda gürleşsegem bolýar. Diller nädip üýtgäp gitdi? Häzirki türkmen dilindäki şu göktürk orhun ýadygärlikleri bar, mysal üçin, Mongoliýada. Şu taýda şu dil bilen häzirki türkmen diliniň meňzeşligi, türkmen dilindäki şu sözler, uzyn çekimliler hakynda gürleşsek bolýar. Sagboluň. Meň iň gowy görýän zadym türkmen dili hakynda iň haýran galýan zadym uzyn çekimliler. Meselem? Bizde bizde mysal üçin at haýwanat at meň adym adym ataş ot ösýän ot ot ýanýan ot şo uzyn çekimli sözleriň manysyny üýtgedýär hemişe şoň ýaly bolmaýar köplenç şoň ýaly bolýar Şo şo zat uzyn çekimli Ýakutiýada saha dilinde hem bar. Saha nirde biz nirde? Aramyzda sekiz dokuz müň kilometr bardyr bilemok. Şo göktürk Orhun ýazytlarynda, Orhun ýadygärliklerinde şu şu uzyn çekimli sözler bardy. Şu intägem bizde goranyp galypdyr türkmen dilinde. Hem ýakutlarda. Ýöne iň gowy goranyny türkmen dilinde. Şu sebäbi sebäbi näme ka? Eee sebäbi türkmen türkmenler köplenç Hemme kän millet bilen garyşmady. Aýratyn ýaşadylar öz däp-dessurlary, mysal üçin, bizdäki käbir tanslar, Balkan tarapdaky küştdepdi, hymyl. Şolar biz musulman bolmakak öňki tanslar bardy Sibiriýa tarapda. Şolar entägem bize goran gapdy. Şo tanslar, däp-dessurlar, şu dilimizdäki zatlar türkmen milleti kän böl Iran farslar bilen araplar bilen söz alan bolsagam kän olar bilen e, gatnaşykda edip goşup gitmedik. Mysal üçin e, Azerbaýjanlar ýaly. Ha. Bizde meselem 10-20 ýyl ozal öň arka seretsem, e, yza seretsem Ol obadan ol oba-da gyz beresleri gelmeýärdi, meselem. Hawa. Çekinýärler birhili. Öz obasyndan beresi gelýär, şon ýaly. Gaty özüne eýe çykan millet Hawa-hawa. görnüşinde görýän. Köp adam üçin o geň görýändirler türkmenleriň şo häsiýetini, sebäbi belli bir taýpadan taýpa, tireden tire gyz alyp bermek ýok. Türkmenler O özbek bilen ýa-da gazak bilen o bärde dursun. Öz taýpalar arasynda ýok. Şonuň hem gowy tarapy öz däp-dessuryň we diliň goranmasy. Şonuň üçin bizde şo zatlar goranyp galdy. Erbet tarapy, erbet tarapy Indi eger olar şeýle, olar beýle diýen mysal erbet tarap pumka diýen. Şol ýaly zatlaram bar halk içinde. O o o adam saýlamagam şondan çykyp başlaýar erbet tarap. O tarapam däp dessuryň diliň goranmasy. Özüňi saklamak dogry. Hemme zadyňam gowy taraby ýaman taraby bar. Hawa, elbetde. Gowy gürrüň boldy. Indi ene dilimiz bagyşlaň, ene dilimiz barada Kerim agaň bir goşgusam bar. Onam nesip bolsa indikilerde gürleşeli, eger bolsa. Ene dil modadan gaçýar. Hawa, ene dili ene dil barada ol. Hä, şonam aýt ýadymdan çykdy häzir. Rus rus dilinde biz o SSR sowet döwri täsiri bar. Orsça gepleýänler. Häzirki döwürde Türkiýe türkçesini goşýanlar bar. seriallardanmy nämeden bilemok. Şu hakda gürrüň etsegem bolýar. Ha, olam bir başga bir mowzuk bolup biler. Ýaňky türkmen diline täsir edýän howplar diýip. Hawa. Köp adam häzir türkçe goşup gürleseler hasam gahar gelýärler. Ýöne orsça-da şoň ýaly. Orsça goşmagam şo bir zat. Meň üçin orsça goşmak ondanam Ondanam ýamanrak öýtýän türkçe goşmakda. Türkçe näme diýsegem ýakyn dil, garyndaş dil. Ýöne şony bize goşmak däl hiç haýsyn. Türkçe gürlejek bolsaň, hakyky arassa türkçe gürle. Ýa türkmençe gürlejek bolsaň, türkmençe. Hemmesini garyşdyrmaly däl. Rusçany hem garyşdyrmaly däl. Orsça, orsça gürlejek bolsaň, hakyky orsça gürle. Gerek däl oňa içine goşup türkçe bilen orsça ertir saňa zwanit etjek ýene näme. Awa durmuşyň içinde ol adam üns bermezlikden döreýärmika diýýän ýa-da şon ýaly adam bardygyny bilenok. Meselem şon ýaly bolmalydyr öýdýän. Adam pikir edip bilmese Men köp gördüm on ýaly, şu wagt adamlaryň hem köpüsi şol sözleri ulanýarlar. Ol ýaňky ýa maşgaladan gelýär, ýa-da halk içinde köp ulanylýan sözler şolar. Hawa. Töwereginde ýa-da töweregindäki dostlar köp ulanýar-da, olam şony ulanmalydyr öýdüp şon ýaly gidýär. Hawa. Hatda men orsça diýen wagtym ors diýme rus dilinde diýip aýt diýenem bardy maňa zatda ýutubda kommentariýalarda. Hä. Teswir teswir ä kommentariýa diýdiň anat orsça gürlediň diýenem çykyp biler. Teswir diýsem teswirem arapça. Tesir diýeýin tapawudy ýok. Rus Rusçada, orsça diýseň hakyky türkmençe bolýar gaýtam. O harp goşsa. Sebäbi türkmen we türki dillerde r harp bilen başlaýan söz ýok. Bize rusça diýenden orsça diýmek has aňsat. Hawa. Halk içinde ors, ors diýilýär. Hawa, ors, orsyýet. R harpy bilen ba söz başlaýan sözleriň hemmesi alynma sözler türkmen dilinden. A rus belki edebi dilde belledinip biler şu wagtky dokumentalnyý işlerde. Hawa, Rus sözi diýip ýa rus dili sapagy şon ýaly bellenen bolup biler. Sawol. Mowzuk gözlesem ýöne täze zatlar gelip dur kellaňe. Kän gürrüň etmeli gepleşmeli mowzuklar kän. Şo ýuwaş ýuwaş bilelikde bir zatlar ederis. Bolýa. Gowy edýän işleň üçin köp sag bol. Nesip bolsa eýleki türki dilleri ulanýan başga milletleri hem milletler bilen işleňe dowam et gollaýan begenýän öz içimizde-de bärde nesip bolsa gürleşeris. ýaňky türk Türkmenistanyň öz içindäki şiweler barada, baýlyklarymyz, kynçylyklarymyz ýa-da ýalňyşlyklarymyz barada. Geleniň üçin köp sag bol. Men sag bol sen çagyranyň üçin men minnetdar. Sag bol.